Ħajja waħda qalb in-nies. Wieħed mill-postijiet li nħobb niġi kull darba li nżur Għawdex u għajx lendi. L-irdum jogħġobni ħafna pittoresk u għandi erba' teħbib ħelwin Nħobb immur inżurhom, waħda minnhom hija Rosie, għal laqgħakom magħha llum. Rosie, jiena mill-ewwel meta kont għedtli l-istorja ta' Ġew, affaxxinajt ruħi u għalhekk ġejna hawn biex nurikom naqra il-papà ta' Rosie għax kien hu vera li kien Li ħalaq iċ-Churchill. Li ħalaq iċ-Churchill u li kien l-unika wieħed Awixlendi fin-1947. X'kien oriġinali, jiġifieri kien l-għar kien minnu jew kien tnaqqax? Le, le, le, tħaffel minn minnu, minn missieru, minn ħuh. Eħe. Insomma, jiġifieri we are going back years, ħa fuħ bl-idejn. Kien ħafna ħafna iżgħar, eh? Imma mbagħad missieri ta' 18 fettillu jrid jiftħu bar dak iż-żmien u semmieh Churchill għax dik unor Churchill kien kien he was his admirer. Ah, right. Insomma, u kien semmieh Churchill u għamel xi erbgħin sena bih, dikunu jiġifieri kien żmien fejn pereżempju kien hawn is-suldati, għana qed immorru lura, ta' qed immorru lura xi. Mela, wara l-gwerra. Fuq sebgħin sena, ta'. U fi żmien l-Ingliżi. Mela, mela, mela, mela. U l-unika ħwienet li kien hawn kien iċ-Churchill, U konna wieħed fil-kantuniera tat-Talija dawk biss kien hawn. Missieri kien formen mal-gvern, sewa, u dan binna l-iskejl kollha taw ġiskil taħt id-deħ, kienu ħames mitruħ taħt id-deħ. Kull kien kolgat tiħobbu. Iżom, ma dan miskien kien ju deċiżjoni kbira fil-ħajja tiegħu. Għaliex iċ-ċerċ il-pa kien iħobbu, bħalma kont iħobbu jien. U dikinhar kien hawn liġi fejn kienet tgħidlek Jew tieħu l-pensjoni, jekk tieħu l-pensjoni ma tistax ikellek negozju taħt f'idejk. Dan kellu jagħżel. U niftakar meta fl-aħħar wasal li ħa d-deċiżjoni, niftakar l-ewwel darba li rajt il-missieri ħiereġ id-dmugħ minn għajnejh. U jien ta' tifla żgħira, jien dejjem middel ta' missieri kont, eh. Battu hekk minn wara, għedtli u tinkwitax, battu sa nikber u niftħu jien. U jiena dejjem iċċerċi, iċċerċi, iċċerċi ġo moħħi. Jiena l-iskola mhux se sittax, eh, ġieli mill-diskors la. Issa, u meta kont żgħira, ta' xi twelve, thirteen, hekk, tifla żgħira. Issa, ipprova immaġina l-Għawdex, Għawdex kif kien, erben sen ilu, ta'. Ġiethom buses għax l-Għendi kull ma kien hemm waħda fl-erbgħa neqsin kwart, u oħra fis-sebgħa. U ġieli lil ommi, kont ngħidilha sejra l-mużew, sew, u kienet immur naqbad il-bus, ninżel ix-xlendi, inpoġġi bil-qegħdem fil-front, ma kien hawn xejn, Claire. Xejn, ma tara xejn. U kont noqgħod inħares lejn iċ-ċerċ li dikun għal kull ma kien tara huwa blata b'żewġ bibien u nħar u I had a vision. I had a vision. U b'dak bdejt nerġa' nibda nfittex il-permess biex nerġa' nġib il-permessi tiegħu da ma kienx ċar ta' dak iż-żmien. Insomma, u dari Għawdex kien jiddependi kollox minn Malta. Għalhekk ma kien hawnx dipertimenti. U jien tifla ta' sbatax-il sena Ġiet la Malta, qas għandi xorti kien naf fejn hi Malta. Aħseb wara fejn hu l-belt. U fem, qiegħed il-PAPB. Imma insomma, u kien nitla. Ma u nistaqsi lin-nies u niġri ġal-belt, insomma. U dar il-permess ta' ħanut ma kienx joħroġ bħal ma joħroġ illum, kien joħroġ mill-pulizija. Imma dan trid tibni fajl. Titlob no objection ta' dak, no objection ta' liħ. Insomma, kull kull fem mort kull ħadd objection. Eħe. O ommi ma dan għandu storja twila dan ħana. U jien missieri kien jagħmilli aqta' qalbek mill-ħanija u ngħidlu le, prova nerġa' nipprova. U ġibtu dal-file? Mela ġibtu xi wasal fl-aħħar, isma' din Claire ta', xi wasal fl-aħħar għall-firma mingħand il-PAPB, u lanqas il-Planning Authority ma kienet tożisti. Nibni dal-file u xi ħa jiġi biex jiffirmah id-direttur, il-file jisperixxi. U kelli nirrepeti din l-istorja tliet darbiet. Sa meta naħseb id-direttur, għax hi kont immut, ah! Dok fejn morru fuq jien irrid niftaħ, tifla qisni tifla żgħira hekk qisni. Insomma, u dan niftakar dad-direttur, Alla jgħinu llum żgur li hu mejjet, kien ta ordni jekk it-tielet fajl ma jinstabx fuq l-iskrivanija tiegħu fis-seba' ta' filgħodu jugħti warning lill-ħaddiema kollha. U l-għada filgħodu, ovvja dan x'kelli kif x'kien. Mela. X'kelli kif x'kien. Mela, mela. Huma realtajiet tal-ħajja. Veru, mela, kull tant id imma hija realtà tal-ħajja. Insomma, u don insomma xi fl-aħħar dol fajl kien ta' daqshekk kartun. Insomma, ferħan, ferħan, inżilt ħott il-missieri l-assu tal-pulizija biex itunoj go ahead u nifteħ. Jien hekk moħħi kien. U mur fejn l-assu tal-pulizija. Alla qed u ġibtki li xtaqt. No objections minn kull dipartiment. Għaliex sa billi ġibtni, għaliex int sibt li ħantik permess? Għaliex int u taf li hawn liġej, liġej li int ma tistax topera tbeħħi l-alkoħol, għadek għad għandek sbatox-il sena. U jien, dik u nhar id-dinja ma kienx nafha, moħħi ħadem. Mela liġi u rtur. U jien għedtlu niftaħ kawża. Jien tlajt il-Qorti, la naf x'inhu maġistrat, daqsxejn ta' tifla żgħira. Irġiel avukuti, u niftakart għad hawnhekk u niftakar għadni naruha l-ħarsa ta' għajnejn il-Maġistrat. U naf li qed jaqra, naħseb kien qed jaqra x'kitibna. Xi liġi? U naf li tani ħarsa minn taħt in-naċċoli hekk u qalbi għamlet tik, ġejja tiegħi. Qalli, Inti taf. Kemm dieħla Ġan kbier, għadek naqra ta' tifla żgħira. U jien għedtlu iwa, għedtlu jien għaddi żgħira toh, għedtlu allura nifla ħalli nkwiet. U tuni go ahead mur iftaħ. Kemm ilek issa miftuħa? Issa din hija 38 year tiegħi ta'. 38 sena tagħha. Aw, aw it-tifel fi kċina, imxi ħanajdilu ħelu. Ħanibqaw għaddejjin bil-ġenerazzjonijiet issa. Inti ġennitek il-mami biex titħol fi kċina jew ġenwinament tħobb? Ah, minn kolti. Naqra wara. Imma tajjeb is-sajjaru.